Әл-Муһәймин дип тә алмасын адәм баласы аңлагач, ягъни бөтен әйберне белеп тора һәм белеп тору гына түгел, бөтен әйбергә кодрәте җитәрлек. Ягъни, мәсәлән, ул белеп тора, Хәлил абыйнын гаиләсе бар, баласы бар, үзе бар. Аллаһ Тәгалә белеп нә тормый, Аллаһ Тәгалә белә нәрсәгә ул мохтаҗ, Рөстәм хәзрәт нәрсәгә мохтаҗ, Илдар нәрсәгә мохтаҗ, Нияз нәрсәгә мохтаҗ, Ленар нәрсәгә мохтаҗ, Марат нәрсәгә мохтаҗ икәнлеген Аллаһ Тәгалә белеп тора һәм үз вакытында, Һәр бер әйберне бирә. Мин, мәсәлән, белеп тору мөмкин. Менә Хәлил абый, гаиләсе бар, баласы бар, туганы бар. Мин аны белеп торам. Но минем, бәлки, кодрәтем җитми бөтен кирәк-кирәкле әйберен булдырырга. Но Аллаһ Тәгалә белеп тә тора. И Аллаһ Тәгалә кодрәтем җитәрлек, аның өчен аны бирергә дә.

Мин сине наместник булып калдырам, шулаймы? Фи әһли, гаиләм өчен. Ягъни, без юлга чыгып киткәндә, гаиләбезне, хатыныбыз белән балаларыбызны калдырабыз, йортыбызны, малыбызны, бакчабызны, огородны, кем әйтмешли, урожаебызны, тегесен-монысын калдырабыз Аллаһ Тәгаләгә. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны белеп торучы. Һәм Аллаһ Тәгаләнең генә кодрәте җитәрлек боларны саклап торучы. Бай-җайның вакыты булырмы-юкмы, карап чыгарга. Теге кем әйтмеши, братның, кардәшнең, туганның вакыты булырмы-юкмы, хатыны белән балаларны, әти-әнине карап чыгарга, бу билгеле түгел. Но без Аллага тапшырып чыгып китәбез. И Раббым, мин үз гаиләмне, балаларымны, хатынымны Синен әмеренгә калдырып, Сиңа тапшырып чыгып китәм, дип, без сәфәр догасын укыйбыз. Шуңа күрә әйтеп киткәнебезчә, менә без исемне өйрәнгәндә, беренчедән без өйрәнәсебез килә Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгалә нинди икәнлеген, Аны тулысынча аңлар өчен. Икенчедән, без шул ук сыйфаттан, бер өлеше үзебезгә аласыбыз килә. Җә үзебезгә алабыз алырга, җә өченче нокта килеп җитә, третий смысел, почему мы изучаем имена Аллаха, өченче хикмәте, без үзебездә аны булдыра алмасак та, без тормышыбызны бу исемгә карата бәйләп куярга тиешбез, планлаштырырга тиешбез. Ягъни, без әйтеп киттек, Әл-Мухәймин исеменең мәгънәсенең беренчесе татарчага яисә русчага күчерә башласак, чөнки бер сүз белән татарча да русча да аны әйтеп булмый, ул бөтен әйберне белеме белән каплап бетергән. Белеме бөтен әйберне каплаган. Ягъни, кая гына булсак та, нишләсәк тә, Аллаһ Тәгалә моны белеп торучы. Һәм шуңа хәтерлисезме, мин туганнар әйткән идем, ника бүгенге очрашу башында, Менә хәзер без җәйгә чыктык, җәйгә чыктык, урамда, тирәдә нәрсә булганын үзегез бөтенегез дә беләсез. Кызганычка каршы дип әйтик. Урамда нинди хәлләр булганын беләсез, без подробности. Урыны түгел чөнки. Без Үзебезне, күзләребезне шул әйбердән саклыйк. Соңрак бигрәк тә ир кешеләргә әйтәсем килә, җегетләргә, без бу әйбердән, урамдагы булган хәлләрдән үз-үзебезне, күзләребезне саклыйк. Ни өчен? Беренчедән, боларга карау харам, гөнаһ. Бер. Икенчедән, кеше гөнаһка караганда, Аның күз кодрәте төшә. Бу ике. Өченчесе, күз белән гөнаһка караганда, Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте, белем алуның көче кечәя, кечерәя, кими. Хәтерлисезме, имам Шәфигыйне без искә алган идек. Базарга чыгып, ялгыш кына, ялгыш кына хатын-кызның аягын күргән. Әле аяк тулысынча түгел, тубык сөягенә хәтле генә күтәрелгән булган итәге. Шуңа күзе төшеп, ятлау көче кимегән. Остазына шуны сөйләгән дә, остазы әл-Вакыйгъ әйткән булган, син дигән гөнаһларны калдыр, дигән. ягъни ерак бул алардан, чөнки белем, ул Аллаһ Тәгаләнең нуры, ә Аллаһ Тәгаләнең нуры гөнаһлы кешеләргә бирелми, дигән. Менә ничәп элек гарәпләр ятлаганда бер карауга, бер укуга ятлыйлар иде. Чөнки башлары чиста иде.

Әзәя бара. То есть 45 минут яздырсаң, димәк 45 кенә минут калган. 45 минут яздырып, 90 минут калмый беркайчан да. И кешенең акылы да, башы да шулай ук. Нихәтле күбрәк информация кешегә керә, җә колак аша, бигрәк тә күз аша, шул хәтле монда әзрәк урын кала. Имам Шәфигыйләр шикеллекчеләр алар ул вакытта ул хәтле фитнә дә булмаган, сүз дә юк. Телевизор да булмаган, тегесе-монсы да булмаган, кирәкмәгән реклама да элмәгәннәр, кирәкмәгән кыяфәттә дә җөрмәгәннәр. Алар ул вакытта ул шул вакытча сакланганнар. Безгә хәзер тагын да күбрәк тырышлык күрсәтергә кирәк, үзебезнең акылыбызны саклап калыр өчен. Бу бик мөһим мәсьәлә, туганнар. мөһим һәм моны анарга кирәк. Шул күз аша ул бит менә мәсәлән дип әйтик, мәсәлән. Ковер нинди төстә? А? Кызыл. Минбар нинди төстә? Ну төс дип әйтик. Ну якынча сары. Түбәтәй нинди төстә? Кара. Хәзер мин сезгә сорау бирәсем килә. Монда, бу мәчеткә хәзер кереп, безнең арабызга сукыр кеше утырса, кызыл дип әйтүнең мәгънәсе каламы?

Гомердә дә колагы ишетмәгән кешегә сорый башласак, кемнең тавышы матуррак, карганынмы, или сандугачнынмы, ул аны әйтә аламы? То есть, если у человека нету силы познать,

Бу кош болай сайрый, теге кош тегеләй сайрый, кайсысы матуррак дип әйтеп утыруда бер дә мәгънә калмый. Менә димәк, Аллаһ Тәгалә менә бу көчне, тыңлау көчен һәм күз көчен бушка гына бирмәгән. Менә аларны дөрес файдаланырга кирәк, дөрес кулланырга кирәк. Сүз дә юк, туганнар. Күзне җомып йөреп булмый кайбер егетләр әйткәнчә. Ансы сүз дә юк, мин килешәм. Ну шуңа күрә дә Гали радиаллаһу анһу Пәйгамбәрбез галәйһиссәләмгә бу сорауны биргәндә Пәйгамбәрбез әйткән, Йә Гали дигән, Әл-үлә ләкә. Беренче караганда, күз тешкәндә ул гади әйбер. Урамда барганда менә күз тешү ул гади әйбер.

Ул белеме белән бөтен әйберне каплый. Ни өчен без аны әйтәбез? Чөнки без күз белән караганда, без кешеләрдән моны яшерә алабыз. Мәчеттәге дусларыбыздан, танышлардан, хатыныбыздан, туганнардан, бергә барган җегеттән, ул күрмәгәндә генә карап алам дип. Бу бәлки мине күрмәс дип. Яшереп була! Но без Аллаһ Тәгаләдән яшерә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә дә Коръәни Кәримдә, хәтерлисезме, бар аять, Әлә бизикрилләһи татмаиннул кулүб. Дөрестән дә, күңелләр тынычланганда нәрсә белән тынычланалар? Һа? Нинди зикер белән? Кемне зикер итеп? Аллаһ Тәгаләне зикер итү белән. Менә кайчан да кайчан без бит шуна күрә хәтерлисез, без сезнең белән искә алган идек хәдисне, Пәйгамбәрбез алейһи вәсәлләмнең хәдисен. Дөрестән дә инна лиллаһи тисата ва тисина исмен. Дөрестән дә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар. Мән әхсаха Кем дә кем аларны укып, аңлап дип әйтте без. Ахсаһы дигән сүз аддә дигән сүздән аерылып тора. Аддә дигән глагол фигыль, пересчитать, санап китү. Но ахсаһы дигән исемнең мәгънәсе, то есть, ягъни, яңадан Хәлил абыйга кайтабыз, ул мине кичерер. Вот мин беләм Хәлил абый. Аның килосы 80 кило, буе 106. Фәләнчә ярата, фәлән уку йортын бетергән, туган йире шуннан, бу әйбер шуннан. То есть, мин беләм, хәзер мин Хәлил абыйны җибәрсәм, эш буенча обязательно туган районына җибәрергә кирәк, чөнки ул бөтен кешеләрне белә, бөтенесен таный, халык та аны таный, значит, аны кабул итәчәкләр. Икенчедән, моңа хәзер спецовка ясарга кирәк. Мин буен белән, анын теге тазалыгы белән, шул буена карата мин спецовканы тектерәм. Бер, ике, мин беләм мәсәлән нәрсәне ярата, нәрсәне яратмый, нинди анын психологический факторлары бар. То есть, мин аны үзеңнәп белмим, но мин анын белән бергә анын бөтен сыйфатларын да беләм. И без әйтеп киттек, менә галимнәр әйткәнчә, хәдистә искә алынган глагол әхсаһа, Аллаһ тән 99 исемен укып чыгу гына түгел, но аларны аңлавы да кирәк һәм алар белән яшәү. Шул кешене, дип әйткән пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләм, Аллаһ тәен җәннәткә кертә.

Ул, беренчедән, Аллаһ Тәа шәфкатьле икәнлеген искә төшерә һәм ул аңлый, гөнаһлары булса да, Аллаһ Тәа тәүбәсен кабул итүче. Әр-Рахим дип укыганда, ул аңлый, бу дөнья нихәтле авыр булса да, но Аллаһ Тәалә мөэминнәргә, мөселманнарга Рахим исеме белән җәннәткә кертә. Бу дөньядан котылганнан соң, алар җәннәткә керәләр. Ни өчен котылганнан соң дип әйтәбез? Туганнар, мин бу сүзне ялгыш әйтмим. Пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәлам хәдисе бар. Бер мөселман кешесе үлгәндә һәм аны кабергә күмгәндә, ул зираттагы калган мәетләр әйтәләр икән, Аллага шөкер, тагын беребез котылды, дип.

Дин мәсьәләсендә, в религии. И әти-әниләр, яшьләр өйләнергә әзер булганда, Вам еще рано, вам еще рано, дип әйтеп, яшьләрне гөнаһка батыралар. Кайбер чакта, дөрестән дә, алар вроде өйләнергә телиләр, но җегете дә әзер түгел әле тормышлап барырга, кыз бала да әле әзер түгел, у них только влюбленность дип әйтик, була андый хәлләр.

Пәйгамбәребез шуңа күрә әйткән, Ашыгыгыз дигән, беренчесе дигән яшьләрне кавыштыргандыр. Бу бер. Икенчедән дигән Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләтү сәлам ашыгыгыз балага исем кушкандыр. Шуңа күрә яңадан русча әйтәм, со всей ответственностью, бөтен җаваплылык белән моны әйтәм, бөтен халыкта җиргән сүзләр кырыгына хәтле исем кушырга ярамый, бер ай тулганчык балага исем кушырга ярамый, ул бөтенесе дә әкият. Яисә, тагын бер хәзрәт әйткәнчә, бабушкин фольклор. Ну, апалар, әбиләр үпкәләмәсеннәр. Юк андый әйбер диндә. Пәйгамбәребез әйткән, Тизрәк кушыгыз балаларыгызга исем. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәлам Хәсән белән әл-Хусәйн дигән оныкларына, радияллаһу анһум, җиденче көндә үк исем биргән. Була андый хәлләр, хатын-кызны чыгармыйлар роддомнан. Була. Җә обострение китә, җә тагын бер проблема, җә желтухага, гепатитка подозрение килеп чыга новорожденныйда, яңа туган балада. Ул чакта бар икән, бигрәк тә мин хәзер ишетеп беләм әти кешеләрдән, җегетләрдән, балалары туалар да икән, главврач белән сөйләшеп, Алланың рәхмәте белән барыбер кертәләр. И үзе баласын тотып, үз кулы белән тотып, үз теле белән исем куша. Моннан да зуррак бәхет бармы? Әти кеше үз баласына үзе исем кушса. Бәлки, кайбер хәзрәтләр куркалардыр, эшсез калабыз дип, шуңа күрә моны әйтмидер. Но мин үзем хәзрәт булсам да, вот мин әти кеше сезнең шикелле. И мин сезгә әйтәсем килә, вот әти кеше өчен моннан да артырак бәхет бармы? Үз баламны үз кулым белән тотып, Уң колагына, сул колагына азан камәт чырып, үз телең белән исем кушу. Моннан да артыграк бәхет юк. Без хәзер, хәзрәтләр, ни өчен моны эшлибез? Чөнки калганнарыбыз пока моны җә белми, җә өйрәнеп бетмәгән. Но без өйрәнергә тиешбез. Менә ничек һәрбер мөселман кешесе мәет җуа белергә тиеш, мин әйтмим, бөтенегез дә җуыгыз, җуыгыз. Юк, кемдер моны булдыра алмый әлегә. Күңеле тартмый, но ичмаса сез аны белегез. Кем белгән, шундый вакыт бер килеп чыгыр, бер җирдә булганда сездән үтенеп сорарлар, без мәет бар, мәетебезне җуа алмассыз микән дип. Шуңа күрә мәет жууны да һәрбер кеше белергә тиеш. Сез аны көн саен ишлисезме, юкмы, җә сезгә мөрәҗәгать иткәндә, ул икенче мәсьәлә, но өйрәнергә тиешбез без моны. Ничек мәетне җуарга, ничек кәфенләргә, ничек кабергә төшерергә, ничек капларга ләхетне, ничек күмергә, мөселман кешесе моны белергә тиеш. Ихлас сүрәсен ятлапны, Фатиха сүрәсен генә өйрәнепне туктап булмый. Һәм бу әйберне ир кешеләре дә өйрәнергә тиеш, мөселман хатыннары да белергә тиеш. хатын-кызны ничек җуалар? Хатын-кызны кәфенләгәндә ничек кәфенлиләр? Чөнки ир кеше белән хатын-кызның кәфеннәре аерылып тора. Без хәтта моны да белмибез. Мин туганнар моны ачык-ачыктан әйтәм, чөнки мәет җуган апаларны күргәнем бар, алар ир кешенең кәфеннәрен әзерләнгәндә, Хатын-кызга шөкер әзер, диләр. Аларга бик зур рәхмәт, но алар да белеп бетермиләр. Димәк, мин әйтәсем килә, үз белемебезне арттырырга кирәк. Пәйгамбәрбез Мухаммәд галәйһиссәләм шакыр әйткән булган, Белемне бишектән алып, ләхеткә хәтле өйрәнегез, дигән. Алыгыз, көн саен укыгыз, көн саен өйрәнегез. Мөселман кеше шундый булырга тиеш. Өченчесе дигән пиамбәрбез Мухаммәд без әйтеп киттек, беренче димәк, ашыгырга кушкан пиамбәрбез яшьләрне өйләндергәндә, икенчесе бала тугач балага исем кушканда, өченчесе дигән, менә без сезнең белән башлаган сүз, мәетләрегезне тизрәк күмегез дигән. Чөнки мәетләрне тизрәк күмү ул аларга карата шәфкатьлек. Алар борчылып торырлар. Җиргә куелганчы, күмелгәнче, мәет борчылып торыр, Мине кайчан күмерләр микән дип. Һәм шуңа күрә, бәлки сез дә ишеткәнегез бар, урыс халкындагы, христиан халкындагы кешеләр дә, милләттәге кешеләр, әйтәләр, Менә бит ничек сездә исламда яхшы, мәетегезне шунда ук күмәсез, кетеп тоттырасы юк дип. Ул теләсә дә менә мәрхәмәтлек, шәфкатьлек. Һәм без сезнең белән мәетләр турында әйткәндә бит башладык сүзне, пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләтү-вәссәлам хәдисеннән, пәйгамбәребез әйткән, Бер мәетне, мөселманны күмгәндә, калган зираттагы мәетләр әйтерләр, Аллага шөкер, тагын беребез котылды. Нәрсәдән котылган? Дөнья мәшәкатеннән. Дөнья мәшәкатеннән котылган. Һәм шул кызык, Әрвахлар сорашалар, сөяшәләр икән үзара. Ну, то есть, ягъни, мәсәлән, үлә Мәхмүтҗан дигән кеше дип әйтик инде. Шакирҗанмы, Валиҗанмы, әрвахлар сырыйлар икән. Теге балам ничек? Хатыным ничек? Балаларым ничек дип. Ул хәдисләрдә бар. Без аны ук белмибез нә, чөнки безнең татар телендә хәзер ата китаплар берстән дә әз, революциядән соң бетеренчедән бетердәр гарәп телен, икенчедән менә бу Горбачев вакытыннан дип әйтик, Аллаһ тән рәхмәте белән 88 нче елдан алып дингә ирек бирелгәннән соң әле бу арада 22-24 ел эчендә әле бөтен китаплар татарчага тәрҗемә кылынмаган, ләкин без өметләнеп торабыз, без сезнең белән өлгермәсәк тә, Аллаһ бирсә балаларыбыз, оныкларыбыз тәрҗемә кылырлар. Но ул китапларда язылган бар ул хәдисә, мәетләр бер-берсеннән бигрәк тә яга мәет булса, хәлләрен белешәләр. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммәд галәйһиссәләм әйткән булган, мәетләр дигән сезнең тормышыгыздан хәбәрдар. Ягъни, мәетләр безнең ничек яшәгәннәрен беләләр. Үз-үзләреннән түгел, сүз дә юк, Аллаһ та җиткерә. Ничек җиткерә, икенче мәсьәлә. Безнең башыбыз, акылыбыз моңа җитә алмый. Но Пәйгамбәребез әйткән, ничек дигән мәрхүмнәр исән чакта бер хәлгә шатланалар, нәкъ шулай үлгәннән соң да бу хәлгә шатланып торырлар дигән. Ягъни, без сезнең белән дәвәти дәниләр исән чагында бер яхшылык эшләгәндә, уңышларга ирешкәндә алар ничек шатлана, сөенә, алар үлсә үлсәләр дә, безнең уңышларыбыз өчен, Безнең изгелекләр өчен шулай ук шатланып, сөенеп торалар. Бу аналогия, димәк, ничек әти-әниләр, дәәти-дәәниләр рәнҗеп тора, без ялгышлык эшләсәк, алар үлсәләр дә шул ялгышлыкларыбызны белеп торырлар икән һәм безнең ялгышлыкларыбыз, гөнаһларыбыз өчен борчылып, кайгырып торырлар. Пәйгамбәребез ни өчен моны җиткерә? Без үз башыбыз белән, үз колакларыбыз белән буны эшләп, эшләребезгә бәя бирер өчен. Тукта әле, мине Аллаһ Тәгалә күреп тора. Бер. Икенчедән, әти-әниләрем дә моның өчен борчылып торалар бит дип уйлар өчен. Әле ул яктагы, сул яктагы фәрештәләр дә моны күреп торалар, моны язып торалар дип, адәм баласы уйлар өчен. Шөһрә турында без әйтеп киттек, Нәү әл Мухәймин дигән исем булсынмы, башка исемнәр булсынмы, аларны өйрәнүнен максаты беренчедән Аллаһ тәнен дерес иттереп тану, икенчедән бар икән мөмкинчелек, мәсәлән, Әр-Рахман исеме, шәфкатьле, бөтен кешеләргә, бармы, бармы безнең мөмкинчелек, үзебездә ичмаса кечкенә булса да шул өлешне булдыру бар, димәк без дә кешеләргә шәфкатьле булырга тиешбез. Мөселманмы ул, христианмы, евреймы, бәлки дингә бөтенләй ышанмый торган кеше булса да, ул кешелеге белән, кешелеге белән, своей правой природой человека, он достоин того, чтоб мы его уважали. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәребез дә моны әйткән. Бер кешенең икенче кеше өстендә берничә хакы бар, дигән. Мөселман булса, дигән, Мөселманлык хакы бар дигән һәм кеше булу хакы бар дигән. Әле тагын күршесе дә булса, димәк, бу кешенең хакы бар мөселман буларак та, күрше буларак та, кеше буларак та. Кеше, мәсәлән, мөселман түгел, но ул безнең күршебез. Димәк, бу кешенең иң кимендә ике хакы бар безнең өстебездә, күрше буларак та һәм кеше буларак та.